Mae Sipsiwn, Roma, a Theithwyr yn dri gair sy'n dynodi dros lawer o wahanol bobl. Yn union fel gyda phawb, Sipsi, Roma, a Theithiwr, mae gan bobl bethau cyffredin â'i gilydd a rhai pethau gwahanol. Ond i ddeall y stori yma nawr, mae'n bwysig mynd yn ôl i'r dechrau. Mae byw mewn un lle yn beth diweddar. Roedd pobl yn grwyddiau dam 99 y cant o'n hanes yn teithio o gwmpas i oroesi. Yna, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl, newidiodd rhywbeth. Sylweddolodd pobl pe baen nhw'n tyfu cnydau ai medi a'u storio nhw, byddai ganddyn nhw well siawns o oroesi amseroedd o galedi. Lle oedd pobl wedi dilyn ôl anifeiliaid neu deithio gyda nhw, daeth yn arferiad i ffermio'n sefydlog. Ond ni newidiodd pawb eu dulliau. Roedd llawer o bobl ddim eisiau ymsefydlu, neu byddai cynaeafau gwael, sychderau, llifogydd yn eu gyrru yn ôl i'r bywyd symudol. Mae'n debyg fod pobl nomadaidd wedi hen sefydlu ym Mhrydain ac Iwerddon erbyn tua ôl Crist 1000. Roedd yna y teithwyr Celtaidd, y teithwyr Gwyddelig, oedd yn galw eu hunan y Pavi neu'r Mincas, ac ar draws Môr Iwerddon roedd y teithwyr Albanaidd, y Norcyn. Roedd ganddyn nhw eu hieithoedd eu hunan. Roedd y teithwyr Gwyddelig yn siarad Gamin, ac roedd y teithwyr Albanaidd yn siarad Biwler y Gad, ill dwy yn cael eu galw weithiau yn Sielta. Gweithiai rhai teithwyr yn y caeau, Tra bod eraill yn gerddorion a storïwyr a ddeuai ag adloniant a newyddion i'r werin bobl. Roedd rhai yn werthwyr ceffylau, yn dinwyr, y gweithwyr metel. Am ganrifoedd roedden nhw'n byw mewn pebyll ac yn teithio gan amlaf ar droed. Un enw traddodiadol am y teithwyr Gwyddelig oedd On Looked Shul, sy'n golygu y cerddwyr. Yn y cyfamser, miloedd o filltiroedd i ffwrdd, roedd pobl o'r enw y Roma, neu'r Romani, wedi bod yn teithio tua'r gorllewin, yn dechrau yng ngogledd-orllewin India. Mae'r gair Roma yn dod o hen air Rom sy'n golygu dyn neu ŵr. Does dim cysylltiad â Roma, Rhufain, na Romania, Rwmania, dim ond edrych yn debyg maen nhw. Yn y bedwaredd ganrif ar ddegau hwyr, cyrhaeddodd grŵp yr Alban, Cawson nhw eu derbyn gan y Brenin Iago y Pedwerydd. Roedden nhw'n deud ffortiwn, gyda dillad egsotig yr olwg, croen tywyllach ac iaith Indiaidd. Romani. Roedden nhw'n sefyll allan o bawb arall a chyfeirwyd at ynt yn Saesneg fel Egyptians, gair a drodd yn y diwedd i Gypsies. Fel y rhai amser yn ei flaen, roedden nhw'n gwneud gwaith debyg i deithwyr eraill. Roedd rhai yn arbenigo mewn meysydd eraill fel basketwaith, Llosgi golosg, hyd yn oed pysgota am berlau a dal nadroedd. Yn y pymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg, ceiswyd eu halltudio o'r tir. Mewn rhai achosion, cafodd rhai eu halltudio ar draws y môr, neu hyd yn oed eu crogi am fod y sipsiwn. Ond erbyn yr ail ganrif ar bymtheg roedd y Sipsiwn Romani yn byw ar hyd a lled Prydain. Cymysgodd rhai teuluoedd a'r teithwyr a oedd eisoes yma. I lawr yng Nghymru a Lloegr, fel mewn mannau eraill, roedd y rhan fwyaf o nomadiaid yn byw mewn pebyll o ffyn wedi'u pontio a ffyn wedi'u gosod yn y ddaear a chynfas ar eu pennau. Ond rhoddodd rhai Sipsiwn a theithwyr eu pebyll ar geirts fflat i'w cadw oddi ar y ddaear oer, gwlyb. Dyma esgor ar wagen y teithiwr. Daeth y Top Bwa yn olygfa gyffredin yn Iwerddon yn ogystal â Phrydain. Cafodd wagenni diweddarach eu hadeiladu'n bwrpasol mewn gwahanol siapiau a meintiau, campweithiau symudol. Dros y blynyddoedd, aeth teithwyr yn ôl a blaen ar draws Môr Iwerddon a ffiniau tir mawr Prydain. Gweithiai rhai ar y camlesi a'r traffyrdd, ymladd mewn rhyfeloedd dros eu gwlad, ac aeth rhai'n hunangyflogedig. Gwnaethant swyddi fel casglu metelau sgrap, toi, gwerthu blodau a tharmacio, crefftau roeddech chi'n gallu eu gwneud dan symud, crefftau sy'n parhau hyd heddiw. Parhau Romania o rannau eraill o Ewrop i ddod. Ychydig bach i ddechrau, gyda mwy yn cyrraedd yn yr unfed ganrif ar hugain. Felly mae'r tri gair yna, Sipsiwn, Roma, Teithwyr, yn cuddio llawer o ystyr. Maen nhw'n cael eu defnyddio mewn llawer o ffyrdd, ond dim ond enwau pobl ydyn nhw, fel Saeson, Indiaid, neu Eidalwyr. Dros y blynyddoedd, mae rhai pobl sy'n teithio wedi ymsefydlu, mae rhai yn symud yn llai aml ac eraill prin o gwbl. Ond sut bynnag maen nhw'n byw, maen nhw'n mynd â'u hieithoedd, eu hatgofion a'u diwylliannau gyda nhw. Maen nhw'n falch o'u gwreiddiau a'u teulu, a pham na ddylwn nhw?